Di e forma aki nos ta hasi un update skerpi, un update skerpi kòrtiku manera boso mes semper sa. Nos ta purba di keda informá, keda keda tene bo na altura di e proseduranan i e prosesonan polítiko komo hende ku nos ta pasa aden. E lunanan aki di bèrdat tabata lunanan hopi ku hopi reto. hopi challenging, pero un cos cu ta ponemi keda fuerte y realisa semper cu ami no a perde mi mes den e proceso di ta un politico cu tin hopi cosnan cu ta haci dolor, si, paso ta hende nos yama, tin hopi cosnan cu bo ta realisa anto ta pesey mi no ke bira nump, mi no ke mi no ke perde e esencia di no ta sinti, pasobra politica ta mi proposito, no mi carera. Pasobra mi sa ku e yamada di mi propósito ta sirbi, sirbi hende. Anto esei ta pone ku mi ta bai tuma un reseso di bèrdat. Es un reseso ku lo bo no mira mi presensia hopi durante di e dianan akí. Lo mi ta mas trankil den preparando mi mes, fortifikando mi mes, tuma un pousa di bèrdat ku ta momentunan pa bo por hala rosea. reflehá, analisá, anto e ta e ta un tiki un retrèt, pero e ta mas un proseso stratégiko pa mi mes, mirando tur lokualnan ku a bin pa pasa e último tempunan aki i e impakto ku e tin riba mi bida, mi famianan su bida, e hendenan ku mi ta stima su bida, esnan ku konosé mi su bida, ku sa ken mi ta. i ku sa ku politika no ta kambia nos persona i sigur no politikeria laga nos bin sina ku e kantidat di mentiranan e kosnan ku ta hasi e impakto ku tin riba dje e ta ferfelu pero no sa den ke nos a hinka nos mes no sa den kua proseso nos a enkamina anto pa bo por. No laga tur kos mishi kubo persona i no laga ku e sirko i e komedia i e prosesonan di hendenan ku ta hunga un ròl pèrdè e esensia di ken mi ta. Pasobra ta mesun kos ku mi a bisa lider di partido tambe ultimo dianan aki pa nan komprondé ku bo por kambia tur kos. ménos e presensia di Dios den bo bida? Anto un kos mi sa ku sigur e kantika Si bo no bendishoná mi awe ta manera mi himno e dianan aki. Si bo por wak riba mi último póstnan bo ta mira e. Anto e ta bisa. cu den e, laga nos bisa den e proceso di e yamada y aunke cu bo sa mi no a bay tur misa di Aurora manera mi ta desea pero e esnan cu mi a bay y e proceso que la que ta yudami aden den e dianan duro aki mi ta mi ta consciente riba dje anto mi por lo bida pasobra e cantica ta bisa bendicionami awe. Cambia mi nomber tambe y mi futuro lo ta segur. Anto esey ta duna bo e chans pa bo por bay y tene forsa den bo mes. Anto mesun cos lo bo mira y lo bo realisa. Pasobra mi ta consciente cu loke cu Dios a pone den e caminda aki. e no ta duna mi un krus ku mi no por karga. I asta pa hopi hende kisas mi ta ketu, mi ta laga hende batí mi, mi mi mi mi mi no a a sali bisa hopi kos i mi a laga serto kosnan biba pasobra mi ta skohe pa protehá e esensia anto nos sa ku e mundu a kita rondó. Pasobra mi ta kere ku e presensia ei di bèrdat. I asta loke ku bini na kaminda, nos mester prepará p'e. I ta p'esei e strategia di tuma e tempu pa mi mes. Anto bai fokus. Bai konektá ku bo mes. Anto realisá ku binti binti i sinku ta un aña krusial. Nos ta komprometé pa sigui ta. e gaiskervia aki, sigui kumpli ku lokual ku nos a primintí, anto renobá e forsa, drecha e beisnan pa kosnan mas bon i keda di fokus riba e esensia prinsipal di kon nos a drenta den e mundu aki. Dus e ta bai pa rekargá, rekalibrá, anto bin mas fuerte ku nunka. Pasobra un kos mi sa. Anto Martin Luther King a bisa den un di su quotenan, The ultimate measure of a man is not where he stands in moments of comfort and convenience. Dus e forsa kaminda bo ta midi un hende, un homber, un hende den esencia, no ta ora ku e ta para den momentunan di. konfortabilidat i kombiniensia, pero ta na momentu ku e ta para den tempu di retonan i challenge. Ke men, but where he stands at time of challenges and controversy, i kontroversia, dus den reto i kontroversia. Anto si ta e ehèmpelnan aki nos ta sigui. nos ta buska pa aliñá keda den nos forsa, anto bin muchu mas duru, bin muchu mas dirigí, pasobra abo sa i abo ku ta bin sigui mi sa kiko mi trabou ta. Manera bo sa, update skèrpi semper mester ta un kos kortiku, no mas ku dies minüt, pero nos ta ban purba tambe di keda informá muchu mas despues di e reseso aki. Algun kos bo tabata mira mi presensia, pero nos tin mester di dje. Anto mi ta gradisí boso tur ku den momentunan akí semper ta den orashon pa mi persona, sa di e trabounan ku nos a bin ta hasi i no matter kua show polítiko, kiko kos sosodé ifo, no ta kambia e manera ku bo ta pensa i mira e trabou ku nos ta bin ta hasi. I tur dia di nobo, pasobra. ya mas bo por laba tur kos ku bon menos bo nomber anto no ta por nada nos ta nos ta bisa esei pasobra mi ta kere di esei e awe opa ako ku esun ku a bisa e frase ei di mi bida ku a sigui karga e liña ku nos ta yuma politika aki ta mester ta orguyoso i mi mayornan. Mi abuelonan ku awe no tin mas na bida, anto esnan ku mi tin di amor ku bida duna ami. Es sigur Simona y Victor Marquez Troncon, Ruben Monte, Ate, des Margarita, Mercelina Adriana y Rafael Mercelina. Rutzella y Gwendel Mercelina Troncon anto Ruweina Mercelina ta nan ta nan mester sa cu nos ta cana riba e caminda y e proposito cu semper nos a bin ta haci. Mi ta desea boso tur feliz dianan di fiesta. Keda trankil so mi ta tar tarde hopi pero e e e dianan aki sigur mi ke bai invertie den e proceso pa. Recess, Recharge, Recalibrate, Refocus, anto pasa dushi anto nos trotei sigur pa su binti binti i sinku pa mi ta intenshonal e ta un aña ku nos ta sigui i nos ta traha pa breaking barriers pa kibra nos propio limitenan anto bai dediká. take care cuida boso curpa tanki anto manera bo mester semper bay pa bo tuma contacto libremente bo ke sa bo ke bo ke forma parti di e esencia di ban hendel ku guendel manda mi un message sinku dies tres sero un sero un anto nos ta nos ta conecta cuida boso curpa babay.